Үлэбитин салгыыбыт билигин буллаҕына ити эрдэ эппит, кэпсээбит навыктар уонна компетенциялар темабытын өссө дириҥитэн киирэн барабыт. Онуоха буллаҕына үлэни буларга ханнык эйгэҕэ үлэлиир ордук табыгастааҕый диэн уонна хайдах гынаммын мин дохуот аахсар кыахтаахпыный диэн ханнык возможностьтар баалларый диэҥҥэ тохтуохпун баҕарабын холура биһиги аҥардастыыти үлэ эрэ диэн өйдөбүлгэ толкуйдуур буоллахпытына хайдах эрэ государственнай эбэтэр улахан тэрилтэлэргэ наемнай үлэһит быһыытынан киирэн этэргэ диэри баҕар эрэллээх буоллун диэн баҕар этэргэ диэри баҕар оннук толкуйтан кыайан тэйбэккэ олорор буолуохпутун сөп бүтэппитим курдук индустриальнай эпоха үөрэхтээһинин системата билигин даҕаны төбөбүтүгэр олорор бу хөрүннэн тыа дьонугар хаха иһэрин дьонугар тоҕо диэтэр биһиги ити атын хайдыылаах омуктар курдук ырынакпыт экономикабыт саҥа били хайдан хаҥа кииннэнэн, саҥа куораттанан, саҥа инфраструктураланан этэргэ диэри бу эйгэҕэ үлэлээн эрэбит. Ол эрэн биир өйдüөхпүтүн наада, олох условията лаппа тупсар. Холура мин оҕо эрдэхпинэ Сэбиэскэй Союз үрүллээтин кытта үрдээх устук этэ, бары өйдүргүт буолуо. Дэриэбинэҕэ биир тыраахтар баар, ону эккирэтэн бидде уочараттааммыт укуттарар буолар этибит. Дребнеҕа үс-төрүт тыраахтар баар, ону манаһаммыт дьэ от оҕустарар буолар этибит. Билигин киһиттэн көрөр, хараҕа үөрэр этэргэ диэри хас биирдии дьиэ наһаа үчүгэй олбуордаах, наһаа үчүгэй көрүүлээх, хаһаалаах, евро крышалаах, евро түннүк Тээх ол иһигэр дьэ хасыалаай массыына баар, хасыалаай тыраахтар баарынан холбура хорох дьоннор билигин олох куһаҕан дииллэр даҕаны мин онно сөпсөспөппүн билигин холбура эппитим курдук ханныгар бастаах буллахына орто таһымнаахтык токкуйдуур буоллахха онно хатан хаалбакка үлэлиир хамныыр буоллахха киһи элбэҕи ситиһиэн онно оҥоруон сөптиэн мин холбура этэбин онтон биллэн турар били бары киһи тэҥник хайдарбытыгар барыбытыгар кыах баар диэн этиэхпин баҕарабын. Оттон олох байаары гыннахха, олох далааһын ылаары гыннахха, биллэн турар, ырыынак өттүттэн ылар буоллахха, хаһах эрэ ырыынага үрдээх кыараҕас вынужденно нууччалыы тылынан үлэлиэххэ наада буолар, вынужденно Россия ырынагын көрбөккө аан дойду таһымыгар таккахха наада буолар, онон кура кырдьык эдэр-хэнэх дьоммут Хәргэх толкуйдаах дьоммут баҕар ити хаһа эригериҥнэн олорбокколар Россия дике бараллар аан дойду таһымыгар тахсаатыллар онон холура өттүттэн эмиэ өйдүөххө хап онон ити патриот буолар диэн эмиэ туох араас өйдөбүллээх олор киһайдыан баҕардаҕына кырдьык бизнес тэринэн үлэ тэринэн үлэлэр гыннаҕына хаха эрин ырынага үрдээх кыраҕас диэн ону эмиэ биһиги өйдүөх уонна билиниэх тустаахтаах тустаахпыт ити олох айдыытын нөҥүө биллэн турар киһи доруобуйата уопсайынан олох хаачыстыбата тупсар билигин тыа иһигэр ылан көрдөххө оскуола баар детсад баар почта баар балыыһа баар, онтон атын бюджет тэрилтэтэ диэн тыа иһиригэр суох. Инникитин куура улаханнык тэрилтэлэрбит элбиэхтэрэ да суох, дьэ кулууп баар, онтон тэрилтэ элбир кыаҕа суох, аны олох тупсан, доруобуйа эмиэ тупсан киһи үлэлиир кэмэ итэргэ диэри үлэлиир кыаҕа балай даҕаны уһаан биэрдэ, киһи алта уонугар, сэттэ уонугар дылы таах үлэлиир кыахтанна. Мантан сиэттэрэн ити государственнай политика таһымыгар биһиги пенсионнай айдааннаах пенсионнай реформабыт эмиэ хылын аайы этэргэ диэри пенсияҕа тахсыы болдьоҕо уһаан иһэр холобура биһиги көлүөнэ эдэр дьон хэттэ уончабытыгар пенсията харкыахтанабыт онуоха биллэн турар ийэбит үлэлиир баҕар эбэбит эһэбит эдэр дьоҥҥо эбэбит эһэбит үлэлиир ону таһынан мин дэриэбинэбэр тиийэммин эмиэ үлэлиэхпин наада. Маныаха үлэ миэстэтэ ити эппит тэрилтэлэрбиттэн ураты кыайан аҕа тэрилтэ баар буолбат этэргэ дылы ийэн үлэлиир эбэн үлэлээн этэргэ диэри көмө буолара эмиэ наада курдук кинилэр эмиэ бары билэбит үлэлээх киһи дьон дьон эйгэтигэр сылдьар киһи эдэр курдук хананар көстүүлүн быһыылын таһалын этэргэ диэри болҕомто киинигэр сылдьар киһи быдан эдэр курдук сыдьырынан этэргэ диэри биһиги аҥардастыы бу бүддьүөт эрэ эйгэтин манаан олорбоккобут этэргэ диэри ынах кутуругун диэбиккэ тутан олорбоккобут холобура атын дохуот ахсар көрүҥнэрэ эмиэ көрүөхтээхпит уонна оҕолор эмиэ ити туһунан эрдэттэн толкуйдуу үөрэниэхтээхтэр холобура кинилэр идэлэрин талалларыгар Уонна ити эппитим курдук толкуй көрүҥүн, тип мышление диэн баар, холобура кинилэр эмиэрдэттэн ону билэ үөрэниэхтээхтэр. Кини техническайга бараллар дуу, гуманитарнайга бараллар дуу, экономическай наука бараллар дуу, дин тиһүсүн хайысхаттан оҕо ханныкка дьоҕурдааҕынан уонна ханнык ханнык хайысхаҕа үлэлээтэҕинэ быдан таһаарыылаах буолуоҕай диэн итини биһиги болҕомтоҕо ылыахтаахпыт. Онон бүгүҥҥү билиҥҥи темабыт, билигин көрөр темабыт «Как зарабатывать, создавать деньги» диэн или «Стратегия увеличения дохода» диэн. Ол ата биһиги хайдах кынаммыт дохуот аахсыахпытын сөбүй диэн ханна-ханнык возможностьтар баалларый диэн биһиги ордук болҕомтоҕо ылыахпыт уонна өттөн эппитим курдук сүрүн темабыт биһиэхэ сквозной тема бу хас биирдии под темаларга сөҥөн киирэр уонна сүрүн өйдөбүлү мин эһиэхэ тиэрдэ сатар сатыыр өйдөбүлбүн тута сылдьар навыктар уонна компетенциялар олору эмиэ биһиги хас биирдии дохуот аахсыы көрүҥүгэр итилэри ырылыччы көрүөхпүт. Дохуот аахсарга биһиэхэ алта үрүн сегмент бар. Ол ата дохуот аахсар алта хайысха сүрүн көрүҥ бар. Ол ону биһиги болҕомтоҕо ылыахпыт уонна хайдах кынаммыт опсынан ханнык эйгэҕэ хаччы хамнас аахсыахха сөбүй диэн, дохуот аахсыахха сөбүй диэн, онуоха биһиги туохпутун биэрэн туран итини итиһиэхпитин сөбүй диэн уонна үһүс столбикка буллана биһиги өссө хайдах гыннахпытына бу дохуоппут улаатыай диэн биһиги толкуйдуубут Манна булланыттан бастан туран иһиги дохуот диэни прибыль диэнтэн араара үөрэниэхтээх дохуот диэн уопсайынан миэхэ кэлэр үп-харчы да буоллун, возможность да буоллун, атын даҕаны ресурса бу миэхэ кэлэр, биллэн турар барыта дохуот диэн аҕаллар. Онтон холура дохуоттан биһиги расходтарга оҕорот эбит, холура эн туох эрэ үлэни-хамнаһы тэрийэр буоллахына эн бэйэн онно бу хаччына хаччы киллэринэргэр этэгэ дыл бэйэн затраталаргын көҕүрэппит кэннэ прибыль диэн хаалар. Ота ыраас барыс диэн ааттанар чистая прибыль диэн биһиги этэбитти. Ол онну биһиги араары өрөниэхтээхпит олата биһиги бүгүн прибыль туһунан болбакка доход туһунан кэпсэтибит. Уопсайынан биһиги хантан тугу булан-талан хаччы быһыытынан, хамнас быһыытынан аахсыахпытын сөбүй диэҥҥэ. Бастакы буллаҕына сигмеммыт биһиэнэ үлэ диэн, олота работа. Наемнай үлэһит быһыытынан биһиги государственнай тэрилтэлэргэ эбэтэр коммерческэй ханнык баҕарар улахан тэрилтэҕэ киирэн үлэлиэхпитин сөп. Холобур, баан үлэһитэ буолуохха сөп, холобура буллаҕына ханнык баҕар супермаркетка дуу эбэтэр ханнык баҕарар маҕаһыыҥҥа ханнык баҕар услуганы оҥорор тэрилтэҕэ киирэммит үлэлиир буоллахпына биһиги работа диэн аттанар онтуйбут виды дохода диэн биһиги үлэбитигэр ханнык сүрүн дохуоту аахсабыт эбиттиир буоллахха биллэн турар биһиги хамнас ахсабыт. Зарплата диэн салгы буллаҕына бу доход көрүҥнэригэр биһиэхэ зарплатаны киллэрэбит. Иккиһинэн оклад диэн биллэн турар халбаҥнаабат оклад диэн ханнык үлэҕэ ханнык тэрилтэ ол эргиттэн эмиэ тутулуктаах. Сверхурочнайдар диэн бааллар, ол эн бериллибит бириэмэттэн таһынан үлэлиир буоллахына, өрөбүллэргэ үлэлиир буоллахына, бырааһынньыктарга үлэлиир буоллахына, тэрилтэ быһаарыытынан, тэрилтэ хайдах условиятыттан көрөн, эн эбии дохуот аахсыаххын сөп. Салгы булана премиялар диэн бааллар, холура биһиги государственный тэрилтэ үлэлиир буоллахпытына эн көрдөрүүгүттэн учуоттаан ситиһии түмүктэриттэн учуоттаан эйиэхэ премиялары биэриэхтэрин сөп. Уоннаттан биир көрүҥ быһыытынан он үһүс зарплата диэн он үһүс ыйдааҕы хамнас диэн сорох тэрилтэҕэ саҥа дьыл иннигэр оннук эмиэ биир премия көрүҥэ баар буолар. Бу барыта биһиги үлэҕэ үлэлии киирдэхпитинэ, ханнык доходу аахсарбытын кэпсэттибит. Манна буллаҕына икки столбик булана что продаем диэн, то есть биһиги үлэлээх буоларбытыгар туохпутун биэрэбитий, туга тылыбытый диэн биһиги ыйытар буоллахпытына, манна свое время. Биһиги бириэмэбитин хаччыга атастаһабыт эбэтэр атыллыбыт. Худургутук этэр боллахха, нормированный рабочий диэн бар болар, хас биирдии тэрилтэҕэ үлэ кеме бириэмэтэ бэрээдэктээх, порядок рабочего режима диэн ааттанар, асса да тоҕустан киһи алтаҕа диир үлэлиибит. То есть бу үлэлиир бириэмэбитигэр биһиги хаччынан аахсабыт. Холобуран хамнаскын үлэ күнүгэр уонна биир үлэ күнүгэр холобура аҕыс үлэ чааһа баар боллаҕына чааһыгар тиийэ эн билиэххин сөп. Эн Биир час үлэн төһө сыаналааҕый диэн. Онон буллана биһиги бириэмэбитин атыллыбыт. Хомойуох иһин холобура бу республика таһымыгар мин билэр тэрилтэлэрбиттэн бу государственный тэрилтэҕэ тимагын эппитим курдук төһө эффективно үлэлииллэрий, төһө эти оптимизация боппуруоһа тоҕо турарый диэтэххэ, хорох тэрилтэлэргэ киирдэххэ дьоннор 5 часка таҥнан баран олорор булааччылар. таҥнан бараннар олороллор, алта чаас буоларын кэтэһэллэр. Алта чаас буоллаҕына, тэрилтэттэн, кабинеттан таххан бараллар. Бес чааска тахсан бардахтарына, биллэн турар кинилэри халалта көрдөҕүнэ страптыан сөп, эбэтэр биллэн турар кинилэргэ предупреждение береннэр, приказ таһа выговор бердахтарына, үһүс выговор кэннэ кинилэр үлэлэриттэн уһуллар кыахтаналлар. Эбэтэр итиннэ үлэҕэ хойутаан кэлээһин эмиэ киирэр. Онон кулура ити бир иэмэбитин кулура биһиги хаччыга мэнэйдэһэр буоламмыт, атылыр буоламмыт, бу государственнай тэрилтэлэр сороҕор неэффективнэй көдьүүһэ уох буолан хаалаллар. Дьоннор өйдүүллэр кулура кэлэн үлэбэр олоробун диэн Мин төһө бириэмэни үлэбэр атаарарбынан оччо хамнас ылабын диэн. Онон холбура хороҕор бу хоннохтоохтук, далаһаннаахтык үлэлээр гыннахха, хонтуораҕа ким эрэ улаханнык үлэлээбэт, ким эрэ улаханнык кыһаллыбат, ким эрэ кэлэр-барар дьоннор баар буолаллар. Онтон таһымнаахтык, түмүктээхтик үлэлиир киһиэхэ биллэн турар наһаа хомолтолоох буолааччы. Ый

внутренний уонна внешний дембар. Ис уонна тас диэн карьерный ростар бааллар. Холобра, ис карьерный рост кээн бастаан учуталынан кэлэҕин. Биир оскуолаҕа, холобра, чээбээн быдантайга саккырыр оскуолатыгар эн учуталынан, начальный класс учуталынан кэлэҕин. Онтон системалаахтык, таһарылаахтык үлэлээҥҥин, дьону кытта үчүөйдүк алтыһар, бодуруһар буоллахына, биллэн турар эйигин завуч оҥоруохтарын сөп. Да, онтон буллаҕына завучкэннээн бу оскуолаҕа үчүгэй көрдөрүүлээх хаһайыстыба өттүгэр эмиэ бэйэн навыктардаах буллаҕына директор булуохмун сөп биллэн турар эн хамнаһын үрдүүр кыахтанар. Онтон буллаҕына внешний диэн карьерный роска буллаҕына холура биир тэрилтэттэн атын тэрилтэҕэ тиийэн үлэлээһин. Холура буллаҕына ити эппитим курдук саккырыыр орто оскуолатыгар начальнай кылааска холура ийэхэ уон өр оҕолоох буллаҕына биллэн турар билигин душевой хамнас аахсыы систематынан көрдөххө эн уон оҕоҕор хамнаһын тан биллэр татым хоҕус буолар онтон сакырыр оскуолатыттан эн көһөн кэлэҥҥин холура ыал буолаҥҥын эбэтэр түн үлэ условиятын батыһаҥҥын холура мэҥэ хаҥаласка майар оскуолатыгар кэлэҕин хэтте үс оҕо үөрэнэр оскуолатыгар кэллэҕин эн кылааскар холура хүлбэ биэс оҕо баар буллаҕына эн биллэн турар хамнаһын ботуччу буолар. Онон ылан көрдөхпүтүнэ биһиэхэ ити внешний, уна внутренний диэн карьерный ростар бааллар. Эбэтэр холура ханнык эрэ ИП-га үлэлиигин, менеджер быһыытынан, онтон Газпромҥа менеджер быһыытынан үлэлээтэххинэ, биллэн турар улахан тэрилтэҕэ, улахан эппиэтинэс, үлэнин үлэн далааһыннаах биллэн турар төһөнөн улахан эппиэтинэс төһөнөн улахан нагрузканы уйаҕаннаан оччонон эн хамнаһын эмиэ үрдүк буолар уонна киһинин профессиональный ростен оҕото биһиги Бу профессионал быһытынан мастерствобут үрдээтэҕинэ, холбура үөрэх эйгэтигэр ылан көрөр боллохуна биһиги категориябыт үрдээтэҕинэ, биһиги биһиги холобура ити аттестация нөҥүө категориябытын улаатыннардахпытына, биллэн турар биһиги таһыммыт үрдээтэҕинэ биһиги эмиэ атын категория көрсүтөхпүнэ хамнаспыт үрдүөн сөп. Эбэтэр буллана холур эһэн бэйэн мастерствоҕынан күүскэ дьарыктанар боллахына, репетиторскай центрдаах буллахына, холура Мария Ивановна оҕолоро биологияҕа тоҕуһан бес балга идеяларын туттарар боллахтарына биллэн турар оҕо барыта төрөппүт барыта оҕолорун эйиэхэ үөрэттэрэргэ, эн репетиторскай центрга биэрэргэ кыһаллыахтара. Бука бары төрөппүттэр оҕолоро ситиһиилээх буолуохтара, онно идеяларын үрдүк качествоҕа туттарыахтарын баҕаралларынан холура профессиональный рост диэн ханнык баҕар түгэҥҥэ эмиэ быһаарар суолталаах. Бу манна булланы түмүккэ дохуот диэни көрөбүт. Биһиги уопсай аахсар үппүт-харчыбыт тэҥнэһэр. Биһиги барыыр бириэмэбит кини төһө сыаналааҕар. Ол да холура биһиги күҥҥэ аҕыс чаас үлэлиир буоллахпына, биирдии чааспыт сыаната манна көстөн тахсарынан биһиги бириэмэбитин хаччыга тылыбыт диэн быһаччы өйдүөхпүтүн сөп. Иккис сегмент буллаана «Свое дело» диэн, улаата буллаана фриланс диэн бу омук тыла бар, улата бэйэ баҕатынан уонна бэйэ кыаҕынан көрөн дьыаланы тэринии диэн холобура буллаҕына бу эйгэ кэлиҥҥи кэмҥэ үрдээх хайдыын ылан эрэр холобура оттон олох хаамыытынан олох ирдэбилинэн бу эйгэ үрдээҕин сайдын эрэр холобура кыраттан хаалаатахха Мария Ивановна ити биологиябыт учуутала наһаа үчүгэйдик бирэскилиир үтүлүк саҕа сүрдээх эттээх бирэскини оҥорор биллэн турар кини бу бирэскини киэһэтин астаан баран харсыныгар эбэтэр ол да күн тута атылыан сөп кини бу бэйэтин кини бу Мария Ивановна этэргэ дыл дэриэбинэҕэ хаан үчүгэйдик бирэскини астыыр онон кини бирэскитэ хамаҕатык атыыга бараллар диэн өйдүөххэ наада эбэтэр дэриэбинэҕэ бааллар балыксыттар ханна эмис собо баарын чуо билэ сылдьаннар, сорох мындыр дьоннор балыгы кутаннар, көһөрөннөр этэргэ диэри сиппитин-хоппутун, төлөһүйбүтүн кэннэ собо киллэрэн атыыллар. Билигин балыктыыр бириэмэ да суох, эрэйдэниэхтэрин даҕаны баҕарбаттар. Билигин үөстэммит, ыраастаммыт соболор кытта бааллар, ону бэлэми биллэн турар дьон атыылаһар. Онон холбура сатабыллаах буоллахына, дьонтон ордук ордуктаах буллаххына туга атыыргынан көрөҥҥүн холура эһэн дьарыктаныаххын сөп билигин холура те блогерство диэн үрдээҕин сайдар холура мин холобур быһыытынан этээччибин мария столярчик диэн холура биһиэхэ ити футблогер бар кини торт астыыр холура торт астаан кини уже квартиратын оҥорбута билигин үрдээх үчүгэй бизнеска кубултан олорор кини бэйэтин идэтинэн кинигэтигэр даҕаны хоруйан турар бэйэтэ саха тылын уонна литературатын учуутала кини кыһыл дипломунан СВФУ-ну үрдүк үөрэҕи бүтэрбитэ. Но билигин кини оҕолорун кытта оҕолорун көрөр-истэр модьуустаһар, но иллэн кэмигэр бэйэтин дьоҕурунан бу торт оҥорор цехарынан үлэлии олорор. Эбэтэр булана холора Лина Малина диэн эмиэ үрдээх биллэр блогер бар. Инстаграмҥа кини агент быһыытынан квартиралары атыылыыр. Кини реклама оҥорор уонна номнуо маннык рекламанан дьарыктанан кини бэйэтин квартиратын оҥоһуммут, оҥостубута. Ол квартиратын наһаа үчүгэйдик Инстаграм подписчиктарыгар бэйэтэ көрдөрөр. Дьэ бу фриланс диэн ити уопсай өйдөбүлүн баһаардым ханнык көрүҥ дохуот көрүҥнэрэ баар диир буллахха манна гонорар киирэр агентскай диэн киирэр комиссионнайдар бырыһыан

сатабылбыт дьоҕурбут диэн биллэн турар ким эрэ хатаан унтууну тигэр ким эрэ унтууну улларар ким эрэ тэппитим курдук туорт астыыр дьоҕурдаах ким эрэ сахалыы таҥаһы тигэн атыылыыр биллэн турар бу бэйэбит дьоҕурбутунан сатабылбытынан баҕар талааммытынан биһиги хаччы дохуот аахсар кыахпыт. Ол иһин биһиги бэйэбит навыкпытын уонна билиибитин-көрүүбүтүн монетизациялыахпытын сөп. Эппитим курдук, оскуолаҕа эн хайдах үөрэммиккиттэн ханнык куруһукка сылдьан айар талааҥҥын сайыннарбыккынан, бириэмэҕин төһө көдьүүстээхтик атаарбыккынан сыаналаныан сөп. Салгы буллана стратегия роста диэҥҥэ хайдах элбэх дохуот аахсыахпытын сөбүй диэҥҥэ фриланс

билигин холура услуга эйгэтэ үрдээҕин хайдан кэллэ тэргэ диэри ол балык татылааччын видеоға даҕаны устааччын хаартыска түһэрээччин үрдээх альбах буолар ону киһи ордук табыгастааҕын үрдүк хаачестволааҕын быдан миннигеһин да быдан үрдүк хаачестволаах профессионализм таһымга тиийбит үлэни биллэн турар хаччыга төлөөн ылар кыахта, онон маастырство бастакы местэҕэ турар. Халгы буллаҕына билигин ити эмиэ олох үрдэбилинэн биллэр-көстөр буолуу, личный бренд уонна прокачка диэн үрдээх улахан болҕомтонуулар. Олор эн баҕар орто даҕаны байылаах торт оҥорооччу үтүлүк тигээччи буоллахына эн бэйэн күүстээх личность буоллахына ол табааргын сатаан рекламалыыр буоллахха атыттары баһыйыаххын сөп. Онон холура билигин личный бренд диэн үрдээх улахан суолтаҕа туттуллар холура ылан көрүөххэ биһиги биир эдэр ырыһыппыт Киджа ити новая звезда конкурска биир кыйылаахтар ахсаанныгар киирэн баран Игорь Матвиенкоҕа үөрэнэр босхо бириэмийэни ылан турар, аны үрдээч үрдүк киһиргээн туран кэпсээбитэ, мин Игорь Матвиенкоҕа бүтүн бу Россияҕа биллэр маэстраҕа үөрэнэ барабын диэн. То есть Матвиенко бу билиҥҥи холобурбутугар кини извеч биллэр-көстөр личность быһытынар, кини мастерская личный ну, личный бренд быһытынан билин уже ханыланар. Матвиенкоҕа үөрэммит дьоннор биллэн турар улахан хитиһиэхтэрин сөп онон улахан хаччыны төлөөн тураннар дьоннор Матвиенкаҕа үөрэнэ бараллар эбэтэр билигин бу бэйэ ыраата барбакка ахаарин иһигэр завод диэн Нюргиана Яковлева үрдээн үчүгэй үҥкүү бөлөҕүн бэйэтэ студияны үлэлэтэр оҕо барыта билигин студия үҥкүү бөлөҕөр киириэн баҕарар Оҕо барыта ыһыы-ыһыы ытыстаһына-таһына бу оҕолор талааннарын көрөр, сөҕөр, махтайар, хүгүрүйэр буолла. Ким даҕаны туох ньургуһун дуу, радуга дуу үҥкүү билэҕэр буолбакка, бу завод үҥкүү билэҕэр үөрэнэ барыан баҕарар. Дьэ оннук таһыччы таһымҥа таххар үлэ көрүгүн бие хайда оҥоробутуй диэн толкуйдуохтаахпыт. Холура бу билигин куруһуоктарга уонна уопсанан үөрэх эйгэтигэр эмиэ үрдээх актуальнай буолан эрэр билигин эн хайдах учуутал буоларгыттан хайдах бу педагог буоларгыттан улахан уратылаах оҕолору төһөн тириэргэтэҕиний билиҥҥи олоххо төһөн аанылаах навыгы биэрэҕиний эн сатабылын дьоҕурун төһө сайдыбытыттан эмиэ улахан тутулуктаах холура эн CK тестинэн туохтары кыллары оҥоро үөрэтэрин билигин оҕолорго интэриниэ суох билигин оҕолорго робототехниканы биэриэххэ наада информатиканы биэриэххэ наада билигин хендмейтин илиинин оҥорон тугу эрэ тобулар ордук интэриэһинэй буолла онон холобура биһиги үөрэх даҕаны эйгэтигэр итинник кыһалҕа тирээн кэлэн эрэр оҕо биһириир төрөппүт биһириир педагогтара оҕо интэриэһин тардар эрэ кружоктар билигин тыыннаах хаалар буоллулар. Э, оскуола эйгэтигэр эмиэ эффективнай контракт киирдэ, сотору аҕыйах кэминэн эмиэ оҕо уонна төрөппүт биһирэбилин уастабылын ылбыт эрэ учууталлар оскуолаҕа үлэлиир буолуохтара. Быһатын эттэххэ, балаҕан ыйын маҥнайгы күнүгэр линейкаҕа эн сибэкки дьөрбөтүн туппатахына оскуолаттан уурайаргар күһэллэҕин. Ким элбэх букет ылбыт, ким элбэх бэлэҕэ биһирэбил ылбыт, ол оскуолаҕа үөрэх тэрилтэтигэр үлэлиир кыахтаныа. Онон билигин ити известность, личный бренд уонна прокачка диэн үрдээх улахан суолталаах.